ko ndobvunza panonzi pavazhowa handichanyatsoziva kuti ndipapa here kana kuti vanobva mberengwa mungagona henyu kundiratidza kuti vanogara papi ah, magona

Pabhebherengwa ndati ndivonevo veharare ndazviona zvekwakwa kadini ah, kwabviwa kuviyo eh, zvakatsva iwo aiwa ugoni kutorawo baba bhekere mazuva ano henimwe makadziwana kupi kotsika idzi ah. zvangoikwa imo muna ah. mai zvikanzi unonovapa havadogona sezvo variko aiunovapa havadogona vagona vagona vanoda kunyengetere bava zvichida neshoko iri remukomana randakauya naro upi zveuyu zvewedu mukomana wakaenda hwenera hwenera uyu agoti ndikudiko zvipiko ndineiwo serefoni ine tsamba zvandauya nazvo izvi Ah, iwe. Eh, iyi ndo envelope yacho irori Ndichagobona here handichine meso iwe. Ah, zvino ndichaziva kuti iwe anoita here Ah. pakuverengesa mukomana agone kutibetsera Ai, mungagona nekuti handichadoboni ah meso ava. iwe manje ndakavapiwa kumogesta zvino handizivi kuti ndiyo yekuverengesa Ndongozamavo.
Hey, mkomani. ndiwo Eh, tipa tivone vonai vonai eh. handichadovoni zveko unogoti unoda kunditumira serefoni eh, bhurusi bhurusi we kamujaya kwangu mujaya uyu hayi mamuonepi wakasvika nezuro murume wakabva ikoko wenera wakauya nedelivery unovona kuti mune iko tedaro tavi tiri muzhara umu mufunge
serefoni dzacho idzi serefoni kondoziva zvedziya dzekubaya mabhatani idzi dzavane aisj
handichadogozi aya ndo matachi screen acho avaireva zveiwawa hauvaitire oni vakavona ndiye uyu bruce uri mm. papa wote mujaha wakura wakura ah, wakura imwe wakura ah, eh. tichadovoni ah, bata iwe vaverengere baba saka masi avakado iko mai ava ha mai vanotamba zuva chete zuva tava humbeu nemuboora hwatakangosiya huya tichigara mumunda wakatsva zvakaoma varume mati todiko ah, ko mati ndizvo zvoga here hey. Eh. naidzo tsapata idzi zvino ndatiwo semunhu obva mberengwa kuti ndibvewo neshoka hazvingakuhwakadambuka ah, iyo ah, manakiro akatobva nevakomana avo ndawana vasipo ndobve kumunda vakomana eh. saka apa anga ati ndehwangu here eh, kwai ndihwenyu hamheno here makambokumbira muchiti gwendo mune gwendo here ika gwendo gwegwe iri kuuya kuchadokoni gwakudofambika iwo matsapata anga adofa iwe hazvina kuchadokoni zvo imwi modii manje ah, mushavi wakufamba nemasikisi zvino iwa masokisi acho achiiwo here achipamasokisi mwanangu zvinhu zvakaoma unoziva baba vakovo uchipindavo mubhasi umo mumabhasi otofamba nawo kuti uchihofamba zvino nebhasi nemasokisi ega vanhu vakati ivo varoi vagohowanda unonokogwa voshoka mm, andi mazivona eh, mazi hapati ah. bhangu bhagu chakashanda eh. saka iripi serofoni eh. ah, tongoropafadza voka kuna mwari vopa asi iwo

wakabvisigwa idzo nhatu vanohwanya mufunge eh. wabhava bhafa ah, vachatogoni nekudya ah, iwo magirosari eh? ah, vamwe vanhu vanenge vane zvavo zvavakakuudza muningira wangu ndikati zvara vanoinda unongoda majakapera zvino nemakarati joni ah, zvinotodii zviri izvozvi amajaya hanizvo aripo ipapa ah, uyu hadohwi ndadotambura ufunge vako nina ah,
zvinotirega kudero baba varipo ndakamuudza ndikati panotaurwa nyaya dzevakuru unomboenda pazhe asi hadohwi sisi unoda kugara mumadhara imomo hanzi nekuti inini nendebvu ina handina ndebvu ichaya ndebvu kufanamaiwe asi ka ndakakuzvara zve iwe eh, eka eh, eh, unofanira kuteerera tsira dzangu ini dzandofamba nadzo unondiwa ipapi zve ai zvezijaya baba havayemwe unonetsa mdara ai nhai baba mukomana uyu munombomudiiko haana chaanodoziva uyu tinodoedza kukurairavo iwe zvauri iwe rugokwe gwasha rapano pamba unofanira kudohwisisa nekuti zvese zvandinazvo mai vako vakaenda hmm. ndiwo wasara kudla nhaka ufunga iwe asi haatohwi chihwauhwezvi zvondoraira ini pano baba vako ee

Izvi zvino baba havahengo, unovapinduravo zvakanaka chikomana. Zvino baba ndadotambura ndoda kudomuindisa kwasisi vake kwatsano unogarako nekuti ndikagara ndinaye pano ndinodohwashuku dzekutodenda dorova nekuti handichine simba ndokusaka uchindidheerera nekuti handichine simba asi nekwakuri kudhara kwangu haunozviziva kana bhawa rese ndaivhara ah, ko paya zvetiri ah. pamataga ah. handi makaurivharisa tobve toende mbere mubuudze uyu eh. kuti ndainetsa ini but hadohwi ndinomuudza ini
mushavi ko zvino gumbo rakaodii mushavi ramaichema naro iri nina gumbo mm. rinogwadza gumbo rinogwadza izvozvi ndinodoti kutambura kusumuka nezuro pakadovuya mai ave paseri apo vachiti vanoda kundiona ewe ndo vakadouya vakadotovatova rinogwadza iwe zvinogwadza kuti ndidoziva kuti chinyi chakanyatsokuitika chaiko chaiyo zvinodogwadza zviwe yo haa ndinodo ndinotodambura hmm. kudofamba kudii haa ndinogwadza koyo kuba madhongi nhainhai uchiriko Uyu ah, uchiko takamusiya ikoko. Uyu wakomba mwalai uyu. Eh, uchiko. Eh. Hai, vakambomutora vakaenda naye Sandawana onorohwa ikoko obve Sandawana vodzoka naye futi kumwenezi uku kumiti mirefu orohwe futi. Zvino havana kudouraya. Ah.
Chakadumwa uyu wake uyu waii. asheri uyu eh, eh, eh, ndiwo akatongerwa uwo wake akatongerwaapihwa mangani wakaigumi nemaviri imwe weimwe unobuda tapera madhara kufa ah, zvino zvakaoma ko rasta uyu uchiko uriko rasta uyu zvangaita mbiri yekuba madhongi wouya rasta ufunge ndiye uyo akaita kuti Gumbo iro riri kuvare. Oh, ndimudzei zvo.
Chii chakaitika ah, nhai mushavi? Ndanga ah, mumba manga mapinda zvara yaunoziva iya yegore riya. Yakafaya negore ra 2008. Ewe, rakapinda eh. rikavodza vodza murivo yese yanda ndasima ah, we. Ndikazikadzina rasta handine kwandoshanda. Eh. Ndagozivei? Eh. Ndakaenda waidori vusiku. Ndokubva ndosvika haunditi abata rutambo eh. ah, unokwazivaka kana kuchinaya naya eh. Eh, munoita machakwi mudanga iweakanosvika mudanga wakarohwa zveiwe nevaridzi vematanga waukwa achisungwa dhongi awakarohwa ah, adoona rasta uya atirohwa ah, ndanga ndakadomira papa nechigutsa chakasvike apa mobva modii paya pandakadoti nditize Eh. ndakarovera gumbo rese iri rikasitiroka Yo, yo. saka nanhasi rinongogwadza zvekuti Eh, eh, eh, pandakado zvina hazvina kusangana here indaiti pamwe rakamuka pasi ndandoti tinovona vamashini uku unombotaurika here iwe Hey, ndakainda ndikanovona vamwe mbuya vandakawa nemubhana wangu eh, mudzoka eh, vachiti unorapa wakamboinda eh. nambuya vake here ndofunga eh. murume wemai vemukadzi eh, eh, ewe vanga vanzi vaitawo chibva pasi saka ndakaindako vakati vanoda nyati mbiri ndikagotora hwani dzatova nhatu zvenyati idzi imwivo imwi neungo kutambura kwandoita uku zvodziwanepiko ko ivavo vejoni vakati chii uyuvo tariro hana kana chaakambokuitira ivo here zvou hai uyu tariro uyu wakangoinda nanhasi unongoti basa hariwanikwi zvino dzotoshaiwa kuti ini ndodini zvino vakandisiira woironzi benzi unodoshaya kuti rinofungei mupfungwa dzaro nhai mukomana ko chii kusabetserawo baba nhai chikomana mudhara unonetsa hai handimbotozivi kuti chii chazvo unonetsa ndinodonetsa ndichiiteiko mudhara munonetsa Hai, hai.
ikoku kuvuaizvouisiremo ah, mvura yekugeza hmm. unoda kunditi hanzi ndinonetsa kunetsa kupi imboni wadii wamboenda pazhe ndimbotaura namukoma wozodzoka ndine kanyaya kaduku kandoda kuvavudza okay. haizvi
hayi chibuda zvemukomana zijaya tokudeedza izvezvi manje manje kana baba vambokurukura zvavanoda kukurukura ee saka udoteereri unoteerera vakoma handazviwa
woenda achimurega yainde ukwidze bhurugwa imwi vo imwi ah, generation yamazuva ano mhuka huru ewe upenyu mm. ah, munoziva dzwa mwana wamai novona mwana uyu mwana uyu mwana uyu unokuti ingwenya
Iri shoko ndinenge ndakamborihwa iri mukauro. Eh. Eh. Ndorihwe shoko iri robve iyoko kumadzisekuru ake kwakazvagwa mai vake. Unoti iwe chandatadza kuzokugamuchira pazhe eh. chii ndahwa uchiti engwenya. Eh. Saka ndafunga kuti hamheno kuti ndiani unodovuya. Ndini zhou zvino ndodini ko ini zvandakambobako iyo kola. Kupi?
Tiri padhibha iyo paya pamakati aho ndibetsera basa ndoti eh, zijaya eh. chiuyai kuno zhou tikasire kudzitinha muka udzi. Eh, Ndazviparira ngava. Hai. Moto muziso ndakazvigokera ipapo. Ndakakuudza ndikati hasi wangu mwana uyu. asi wakatodza ani shuwa haini ndamushaya mukomana uyu unoti mm, ndikativo nditorevo anouya kuzotibatsira eh. hadovati mumba iwo tatakakonera eh. kuitawo dzimba mbiri ufunge ko mai hoitawo rumu wanise mai vakavuya vepaserapo rimwe eh. zuva Eh, vachiti vanoda kundibatsira eh, vanhu chatomuhwa uchikubuudza kuti vakavata navo mumba ndakadoti ah, iro gumbo racho harichaiti katemuchindisimudzawasimudzwawo gumbo rangu eh. iwe zijaya iwe idopavo zvemvura yekumwa mukomawo bambo vako ndawa nenyota shee iko madozha here ha ndadlepi kwe ndangomuka ndikati fuma jongwe muromo ndaribata ndikati chiregai ndimanyire ikoko ipa ndonetso wavo muzhira umu nevava mapurisa kwai iripi maski eh, eh, chanditatotivo eh, ndairiva ravo ndakohliwa kumba uku hakuna hamuzive here kuti mutemo unodii naiwezijaya iwezve ndonofa Kutoona kuti wabikira ivo mai pane zvimuri yose yachakauya nevaya mai zuro. Eh, utobika hawozve. Ai, ah, zhara yacho Eh, zhara yacho mwana mutongo. wai, inini ndakuona. ndangomuka ndikati chiregai ndimanyire iwo mabhazi eharare awo akapera Eh. hatichina chimwe chifambiso uyu tumbarevo uyu nana mhunga shushaini hakuchina kwangova nairo zupu kondoro tongoziva Nhaiwe Benji, mukoma zvovodofa idovona ivo kana mainouya iri nhai imwi vedu wee havana kudora igwa vana ivava washaya makapu here ah. kana kuchero zvinone gumboerera uhuri baba vako tsitsi wakaita sei nhai benji

Hey, hey, hey, mushavi gumbo racho rinotoda here madhodha imwe so hey mukomana kwadii watomboobikavo Eh, wabikira uba mkuru badla boka ah, ndinobika ah, nini ah, hayi Eh, mm. iwo wakambovonawo zvomi izvi zvekudzimi morararadzimba mune mwana zvakatanga vorini aiwe hako iwe unoziva kuti eh. ndakati choka nyaya yacho iyi eh, yekuti ndakakuudza ndikachinini mai vakavuya kuchishandira kungu rinorwadza mushaya kundipapi kupa ndikati ndakarambwa namai ndongoramba zvendiri tumborume kusvika nini ah, zvino zvinoda here naizvo zvino pane mwana muduku uyu hazvizovi nechimiro mhuka uyu ndichanoita purani kuti anoinda kwatsano vake ndokoivo mai rose ava mai rose hamugoni here kungovatevera musangoti apa masvika apa masvika zvinonmoti gumbo mumba gumbo pazhe zvinonetsa kutevera bhora rabuda 18 area hazvingahoitazvinganetsa here izvozvo ah. munhu wenyu wamakafambidzana naye kubva kare zvinozivikanwa wamakabvisira idzo ng'ombe ah, mukaushavi eh. tinoita kunge vanhu vasisina kukwana eh. ndovona nyaya ndakarambigwa namai hosi eh. ndakavabata vana baba veuyu zvandinokuudza eh. pano saka izvo muri kuti uyu mwana uyu hasi wenyu hai iri shoko rakambotaurwa tiri kumatongo kumberengwa waona eh. uyu ndiye anzi yani ivo mai vake paye pavakaotiza neuyu fainosi ndo havonzi vave mufula revo vadzoka vave chamayelo revo vadzoka vave moriya ipo paya ndo pandakavona kuti hmm, kana ndiwe vondipakaipa nditevere ndichagotevera ndichindepi
zvino ivo vakanzi ndakadovafonera vachiti zvino kana muchigara naye zvakanaka chimutirei naivo tsika nehunhu haana hunhu mwatereri andinogara ndichikubudza ha uyu mwana unozviziva iwa kuti unododa kurohwa zvino ini handichagoni kurova handichine simba anga hazviite izvezvi ndiri ndinosiya ndamu kwatura kwatura ini ah, naiwe rega ndimudaire naiwe nhangiri iwe ah, eh. waikwani aniko uyu uridza foni dzavo dzemaai idomu yakuno iwe veduwe haa uchagoita semunhu here nedzofodya eh. dzaanoputa nevamwe vake kusango uko idzedzi dzeubhinyaubinya idzodzi dzavakungopararira ndori mauya mwana wakwabombodhiniwo ndoreva iwe herenyi zvinozitaya zvinomusaputa zvezitaya zvinoita kuti iwawa mapapu anoboora uchiri mwana muduku Nairo doro iri makaritora makaridira panyama inoibva, ndo zvinoita mapapu ako izvozvo. Saka izvi siyana nazvo, imboteererawo baba kana vachitaura semunhu mukuru seivo vanova vachasiyira iwe vushe hwose. Unoona mombe dzose dziri mudanga dziya dzatosara neyo vakura ava